Helo 'na, a chroeso i Lliwio. Wel, lle ydan ni heno dwi'n clywed chi'n gofyn? Wel, yng Nghlwyd ydan ni. Mae rhaid mi ddeud, yn Ddinbych ydan ni fod, ond ar y foment mi rydw i'n sefyll rhyw bum milltir allan o Ddinbych ar ben fynydd Hiraethog. Tu cefn i mi fan hyn, Mae'r hen blas Hiraethog neu'r hen blas Bren, lle oedd Lloyd George yn afar aros ynddo ers talwm meddai nhw. I ffwrdd o fan cw yn y pellter mae Dyserth a'r môr, ac i'r dde mae Llyn Brenig. Ac yn Llyn Brenig yn rhwla mae Sioned, gobeithio. Helo, Sioned! Helo, Eilir!
Sut wyt ti?
Dwi'n iawn, sut wyt ti a lle wyt ti? Ar ben fynydd Hiraethog. Reit, wel dwi'n sefyll lle fo nghefn at Lyn Brenig, sy'n lyn gwneud wrth gwrs. Ie, wela i o fan hyn.
A dwi, o, o gwmpas fan hyn mae pentrefi fel Cerrig y Drudion, Pentre Llyn Cymer, Prion a Saron. Ie. Ond os gen ti gliw i mi i fynd i rywle arall? Mae'n farchnad, ond chwilia am y pwyso rhydd, ac yno mi fydd Glyn Parry a Nia Jones yn dy ddisgwyl. Reit, diolch yn fawr. Iawn. Dyma dy gliw di. Reit, o.
Nid ar gefn trol mewn ffair y dyddiau yma y mae Kelvin Williams a Heulwen Edwards yn aros amdanat. Diolch yn fawr, Sioned. Well i ni fynd i'r fan, ie? Ia. Anelu am ddim bych, dwi'n meddwl. Wela i di nes ymlaen. Hwyl! Hwyl! Tara.
Tara.
Reit, dwi'n meddwl bod fi eisiau anelu am ddim bych, beth bynnag. Iawn te, Breian? I ddimbych, os gwelwch yn dda. Mae'n farchnad o'n chwilio am y pwyso rhydd. Mi fydd Glyn, Parry a Nia Jones yn aros amdana ti. Ond mae'r farchnad yn nghanol dimbych, dwi'n gwybod hynny. Does gen i ddim syniad beth yw'r pwyso rhydd yma, ond falle daw hynny'n gliriach wrth i ni weld y farchnad. Wel, rhyw sut mae'n mynd dros y giat mae.

O'n i bron a cyrraedd y fan, ac i lawr fan hyn, mae tafarn Bryn Trillin. Y tafarn ucha yng Nghymru, fi'n amlwg.
Dyn ni'n gadael llyn Brenig nawr a mynd am bylche a dimbych.
Eitha cliw, ynddi? Ia. Yeah. Dwi wedi chwilio am rhywbeth yn ddim bych wan. Mm. Nid ar gefn trol, mewn ffair y dyddiau yma. Sa drol yn unbych rhywbeth? Sa rhywbeth tebyg i drol? Dwi'n byw yn cymryd unbych, ond does am trol na, nagos? Na, gos am beth ych chi'n edrych felly. Y Dwi'n... criw i hwnna, ia?
Ie. Dych chi'n edrych am rywun yn, yn wog felly? O, dwi'n im.
Os o'n rhywun wedi sgwennu rhywbeth am drol neu rhywbeth, neu? Os o'n fardd wedi sgwennu rhywbeth am drol, neu? So lyfr am y drol neu? Tymor nant.
Be nath o?
Mae wedi gwneud antiliwt. Ar y drol?
Pan ar y ffair? Ia.
Ia? Ia. Antiliwt, dio. Iawn. Felly mynd i dechrau'n tymor nant. Lle mae'n byw? Um... I'r theatr? Mae yna theatr tymor nant. Oes. Oes. Byd arall, ne? Ysgol.
Ysgol tymor nant.
Ac ysgol tymor nant. Iawn. Diolch yn fawr iawn chi.
Diolch yn fawr i chi.
Mwch o fel.
Bravo, tra! Wel, diolch i Mair a'i ffrindiau. Dwi'n meddwl bod gen i syniad eitha da lle i fynd. Mae gen i ddewis o ddau, yn te theatr Twmor Nant, neu ysgol Twmor Nant, a gan bod fi'n mynd licio'r ysgol, a i'r theatr. A mi ddedau un peth bach arall wrthych chi hefyd. A Sioned yn mynd i'r lle anghywir. Ac wrth gwrs, mi ddylwn i fod wedi sylweddoli y pwyso rhydd ydy'r free press, y Denbigh y free press. A dwi wedi cael gafael ar ddau berson fan hyn, Glyn Parry a Nia Jones. Helo, a dych chi'n barod i chwarae lliwio dwi'n cymryd? Ynda. Ydych?
Dych chi'n aml yn sefyll yn ganol stryd fel hyn yn Ninbych, ydych? Na, dim bob dydd. Wel, mi ddechreuai efo ti Nia, a dyma'r tri cwestiwn cyntaf i ti te. Rhowch enw papur bro Dinbych i mi. Y Pigwn.
Cywir.
Mae gwesty'r bwl yn dyddio'n ôl i'r unfed ganrif ar bymtheg. Arfbais pa deulu enwog o'r cylch a geir yn y bwl? Arfbais pa deulu? Beth i wneud efo'r canol? Yn... Na? Teulu'r Middleton. Teulu'r Middleton. Ni'n trio rhoi clyw i chi, ni'n trio bod yn glên fan hyn. Pwy arferai fyw yn y Cilgwyn yn Ninbych? Roedd y nofelydd Cymraeg enwog. Kate Roberts.
Hollol gywir.
A to chi nawr Glyn, tri cwestiwn i chi. Beth yw ystyr y gair Dinbych? Unrhyw syniad? Ni'n llawer o dweud y gwir, ta chi? Dim byd. Caer fechan. Caer fechan. Efo, fi chi ddysgu rhywbeth heddiw, ynddo? Do, wir. Pa argraffwr arferai fyw yn Bronallt? Thomas G.
Cywir.
Beth yw'r bylciau yma yn Dinbych? Y bylciau. Y bylciau? Unrhyw syniad? Wel dwi'n gwybod bod y stryd yma'n tan y bylciau, ond uh, mwy na hefyd... Fel bod chi'n gwybod pam mae o'n tan y bylciau beth sy'wch ben y stryd felly? Wel, y colofne doric sydd yn y stryd fawr dros ben y siopau. Hina ydy'r bylciau, beth bynnag. Reit, pimp cwestiwn cywir neu anghywir, Nia. Cynhaliwyd marchnad o dan neuadd y dref ar un adeg. Cywir neu anghywir?
Cywir. Da chi'n gywir.
Lenton Pool yw'r enw Saesneg ar Pwll y Garawys. Dant. Cywir.
Chi'n gywir.
Cynhelir yr Ŵyl Gerdd Dant bob dwy flynedd. Anghywir.
Dach chi'n gwybod pryd? Pa mor aml? Bob blwyddyn. 'Na chi, dach chi'n gywir. Bedwyr aeth i Ynys Afallon i wella. Bedwyr aeth i Ynys Afallon i wella. Cywir neu anghywir? Cywir. Naci, anghywir, Arthur aeth yno i wella, cofiwch. Yn y gogledd y cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. anghywir.
Achos bod chi'n mynd yna, dydyn? Do. yn Hwm Rhymni yn y de mae o. Atoch chi nawr, Glyn. Roedd yr eglwys wen Llanfarchell yn eglwys y plwyf ar un adeg. Cywir neu anghywir? A ddrwg gen i, eglwys wen... Roedd eglwys wen Llanfarchell yn eglwys y plwyf ar un adeg. Cywir.
Da chi'n gywir.
Ceir fferm o'r enw Leger heb fod ymhell o bentref y Groes. Cofia? A chith e'n byw yno mi ddyle chi wybod yndyfe? Digon o. Ym Mangor y sefydlwyd coleg prifysgol cyntaf Cymru. Anghywir. Dych chi'n gywir. Dych chi'n gwybod lle? Yy Aberystwyth? Dych chi'n gywir eto. Lle oedd pencadlys Cyngor Sir Clwyd yn Rhuthun? Anghywir. Dych chi'n gywir.
Lle mae o? Yn yy Wyddgrug.
Da iawn.
Roedd Gwilym Hiraethog yn frodor o Lansannan. Cywir. Dych chi'n gywir.
Da iawn chi. Gan ddiwedd y rownd yna, dych chi'n gyfartal. Felly mae'n rhaid i mi ofyn un cwestiwn ychwanegol i chi. A fan hyn, y cyntaf i ateb sydd yn mynd drwy i'r rownd nesaf. Ateb cywir neu anghywir, dwi eisiau fan hyn hefyd. Nw'n i aros i'r gystadleuaeth fynd teibio. A dyma fo'r cwestiwn, y cyntaf i ateb nawr. Ym 1572 yr adeiladwyd neuadd y dref Dinbych. Anghywir.
Naci, cywir oedd o. Felly mae gennau ofn bod rhaid fi roed hwnna i ni. Ie, so a call off. Gan ei bod fi wedi camu mewn fan Eglin i ateb cyn gyntaf y gynhedrwch chi. Mi gowch chi ddecpunt gynnon ni a beiro arbennig lliw iawn, a ni a gei di ddod efo fi.
Wel, mae'r olygfa o fan hyn dros Fynni a Clwyd yn fendigedig. Fe welwch chi diserth a rhyl a prestatyn i gyd yn y pellter fan cw. Ac yn agosach ato ni mae Nantglyn, mae Sharon, di Sharon ddim yn bell, a Groes. Mae'n lwcus bod ni wedi dod o braf, mae'n rhaid mi ddweud.
Helo. Lia, ia? Nage.
Nage?
Nage. Wel, dim ots. Beth bynnag dych enw chi, dych chi eisiau cyfle i ennill deg pint?

Be oedd diben gwreiddiol sefydlu Ysgol Howells? Dowch, dowch. Ww. Dim byd? Ysgol Efercher?
Ie, fedrwch chi roi mwy mi?
Preswyl? Fi, wel, na, fydden derbyn hwnna meddwl rhywbeth gyda'i. Ysgol i ferched am ddifad oedd o, i ddechrau. Diddorol, ynddi? Hmm. Ie. Uh, eleni, Derbyniodd Ifan Lloyd Roberts a Florence Morris fedalau G am eu ffyddlondeb i'r Ysgol Sul, ym mha gapel mae'r ddau yn aelodau? Capel y Fron.
Cywir, Capel y Fron. Ganwyd Henry Morton Stanley yma yn Ninbych, a fedrwch roi ei enw bedydd imi? Yym, John Rowlands. Cywir!
Da iawn! Ac ar ddiwedd y rownd yna, Dylwen, da chi wedi cael dau allan o dri. Kelvin, chi sy'n nesa. Iawn. Safai adeilad arbennig iawn yn iard gwesty'r Holcombe Buckle hyd 1964, pan symudwyd ef i Amgueddfa Werin Cymru yn San Ffagan, neu pan dygwyd ef i Amgueddfa Werin San Ffagan. Beth oedd yr adeilad yma?
Adeilad lle yn nhw treiliogod yn paffio, ia?
Cywir!
Tra'n crwydro yn yr Affrica, daeth Henry Morton Stanley ar draws crwydryn enwog arall. Pwy? Livingstone. I presume, cywir? Ar wahân i'r papur Bro y Bigwn, enwch un bapur lleol wythnosol arall a gyhoeddir yn Ninbych. Free Press. Cywir.
Ac ar ddiwedd y rownd yna, da chi wedi cael tri cyfun. y rownd nesaf wan, pum cwestiwn Heulwen, cywir neu anghywir. Iawn? Lle saif Capel Mawr heddiw, cafwyd Melin Wynt ar un cyfnod. Cywir.
Dych chi'n iawn.
Foxhall oedd enw cartref Humphrey Llwyd y gwneuthurwr mapiau enwog.
Ia. Cywir!
Gwyn Erfil sy'n cymeryd rhan Densil yn Bobl y Cwm. Na, anghywir.
Na, dych chi'n iawn. Gwyn Elfyn ydy Densil yn Bobl y Cwm. Mae Geraint Morgan yn parhau'n aelod seneddol i'r Torïaid. Anghywir.
Da chi'n iawn, mae o di-ymddeol a tydi o ddim yn perthyn i'r cyf- Ceidwadwyr bellach, chwarae teg iddo fo. Glwr o Fôn yw Hywel Gwynfryn. Cywir.
Da chi'n iawn.
Ych pump chi rwan. Iawn. Gofyn, cywir neu anghywir? Ieuan Rhys yw Sarjant Cwmderi.
Cywir. Da chi'n iawn. Colomendy yw hen gartref Emlyn Hewson. Cywir.
Da chi'n iawn eto.
Brodor o Ddinbych oedd y barnwr Syr Tomos Artemus Jones.
anghywir.
Cywir, mae'n ddrwg gennai. Dim ond un ysgol Hywel sydd yng Nghymru.
Anghywir. Da chi'n iawn. Chi'n gwybod lle mae llall? Caerdydd, dwi'n meddwl.
Da chi'n iawn. Mae yna ddau, ac mae llall yn Gaerdydd. Rhaglen grefyddol yw Criw Byw. Cywir.
Na, chi.
Rhaglen bop, dim ond rhywun rhaid, da chi'n anghywir. Ac ar ddiwedd y ddawnd yna, mae rhaid mae'n dweud, Celfyn, da chi wedi cael chwech o farciau. A Helwen, da chi wedi cael saith. Llongyfarchiadau chi, da chi'n cymryd trwad i'r rown nesaf. Celfyn, mae'n ddrwg iawn gyda ni. Diolch o poeni, mi gewch chi ddeg pins gyda ni, a byr o arbennig lliwio. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch i chi'ch dau. Reit, Nia, well i mi roi galwad i Eilir i roi'r cliw ola iddo fo. Helo, Eilir. Helo, Siored.
Mae gen i enillydd fan hyn, mae Nia yn barod i fynd efo fi ble bynnag da ni fod i fynd. Iawn. Ond er mwyn i ti gael gwybod ble ti fod i fynd, dyma yeah. fod y gliw.
Dyna fo ta.
Iawn. Ia? Bu gwarchae yma am chwe mis beth amser yn ôl. Iawn. Welwn i chi yno. Iawn. Iawn. Pob hwyl i chi. Tara. Wel ta Heulwen. Ia? Dwi 'di cael cliw arall gan Sioned, a mae eisiau ni fynd i'r lle bynnag mae'r cliw 'ma'n deutha ni fynd. Mae genna i syniad reit dda, Nia, ble mae hwn. Ydy o'n golygu unrhyw beth i ti? Dwi 'di feddwl am y castell. A pam wyt ti'n meddwl na'r castell 'di o? Yr gwarchae a'r blynyddoedd yn ôl. Bu gwarchae yma am chwe mis

Wel, Heulwen a Nia yn gyfartal ar hyn o bryd efo pedair ar ddeg. Cyfle i chi nawr ateb gymaint o gwestiynau ag y medrwch chi mewn munud, a mae'r munud yn dechrau nawr. Cwmni awyrennau o pa wlad yw Aeroflot? Rwsia. Pa gampau a fyddwch yn ddebygol o'i weld o dalu ymweliad i Oulton Park? Heulwen. Yy, rasio motorbikes. Cywir, neu rasio ceir. Ym mha gêm fwrdd y mae'n bosib i chi brynu meiffr? Yep. Yn Monopoly. Beth oedd, oedd lliw y stamp post cyntaf? Ia? Yeah. Di.
Cywir.
Pa dderin yw emblem genedlaethol Ffrainc? Neb y ceilog oedd o. Hanner munud.
Mae Sardinia yn perthyn i ba wlad?
Eidol.
Cywir, Heulwen, da iawn. Enwch y ferch a lwyddodd i hedfan o Loegr i Awstralia ym 1930. Heulwen. Amy Johnson.
Cywir.
Mae ffili, beth yw hwnna? Ffiliaethist? Philanthropist? Pwy sgyn? Philatelist. Hwna, ia.
Yn casglu be? Stampiau.
Cywir, Heulwen.
Deg eiliad.
Pwy fyddai'n defnyddio caiac i hela? Helo yn eto. Um, Indiaid cochion. Na, cym yn rhywbeth ni. Yr esgym o.
Ew. Oedd hi'n agos iawn yn edrych. Oedd. Oedd. Oedd.
Hwna oedd y cwestiwn ola, Eilir. Ia. Yeah. Ynde? Ia. Hwna oedd y cwestiwn ola, ia. Siŵr, dwi jyst yn gwneud yn siŵr bod ti'n hapus na hwna oedd y cwestiwn ola hefyd. Yeah. Ac ar ddiwedd y rownd yna, mae Heilwn wedi llwyddo i achub y blaen chydig bach o dri marc, mae hi ar ddeunaw a Nia wedi cael pymtheg. Ond nhw'n i wneud hwnna'n 20 pint i chi Nia a gwch chi feiro arbennig lliwio i fynd adre hefyd.
Wel, Heilwen, da chi'n ei dda iawn. Mae gen i ddau gwestiwn o hyn wan. Ac os atebwch i'r ddau yma, mm. mi oedden ni'n dyblu'ch arian chi ddwywaith. Iawn? A mae gennau drydydd cwestiwn fan hyn, Heilwen. Os da chi'n ateb hwn yn gywir, cyfleuen i chi ennill 288 o bunnau. Ond os na fyddwch chi'n ateb o'n gywir, mi fyddwch chi'n colli popeth ond hanner cant punt. Ydych chi am fynd am ddau gwestiwn neu dri? O, fi ai am tri. O, da iawn. Da iawn.
Gan ddweud un peth hynny, os nillwch i'r pres gyd, peidiwch â nidio fyny a gwyddi hwrê, ni fi gwmpo chi dros gefn o fan. Barod?
Di hon yn briod bedair gwaith. Pwy o'n isgwni? I wyr enwog fel John Salisbury, Richard Clough, Morris Wynne ac Edward Thelwell. Be oedd enw ei chartref heb fod ymhell o ddimbych? Plas Heaton, Berain neu Gwenynnog? Berain.
Cywir!
Catrin o Ferain wrth gwrs. Ganwyd yn Mhen Porchell, Llanefydd. Roedd yn fardd ac yn ysgrifennwr dramâu arbennig. Adweiniad ef yn ei ddydd fel y Cambrian Shakespeare. Pwy ydoedd? Tudur Aled, Jac Glangors, Tymor Nant. Tymor Nant.
Cywir.
Da iawn chi, dych chi nawr ar 144 o bunne, cyfle nawr i ennill 288 a dyma fo'r cwestiwn, Heulwen. Argraffwyd baner ac amserau Cymru gan Wasg G yma yn Ninbych am flynyddoedd lawer. Mae dau o gyn olygyddion y faner, Prifeirdd a brodorion o Ddyffryn Nantlle yn dal i fyw yn Ninbych. Enwch nhw.